Салкын булса, бездә һәрвакыта да җылы, эссе. Ә ни өчен? Чөнки безнең сәхнәбездә бары тик иң кызу егетләр һәм кызлар гына чыгыш ясый. Һәм без аларны тиздән барсын да күрәчәкбез. Ләкин аның алдыннан беренчедән безнең шушы бәҗесебезне, безнең шушы матур тапшыруыбызны төшергән һәм безне шушы җылылыкны тойган рестораныбыз Туган авылыма аерым бер кул чабып алыйк әле. Шулай ук рәхмәтләребезне әйтәсебез килә Мунча ташы эстрада театрына. Ә инде жюри әгъзалары белән якынрак якынлашып танышып алыйк. Шоумен, алып баручы, шеф-повар, шәп әти дип әйтә инде ул үзен һәрвакытта да Булат Бәйрамов. Рәхмәт. Татарстанның ат казанган артисты, һәрвакытта да безнең жюри әгъзаларын ямьләндереп торучыларның берсе. Ягъни инде хатын затыбыз татар балалары өчен әзерләнгән һәм дә ясалган уенчыкларның бердән бер уенчыкның җырлау җырлаучы җырчы авторы һәм башкаручы Айгөл Бариева. Минем яраткан җырчым. Супер егет. Һәр вакытта да инде менә шалтыратсаң килеп җитергә әзер булган кеше. Бары тик номерларыңны язып алыгыз. Әйе, качок, спортсмен, каратист, финансист Рифат Зарипов. Ә инде утка суны сез сибегез, ә без килдерербез дигән сүзләрнең авторы. Безнең яраткан юмористыбыз. Жюри әгъзаларының рәисе Гамил Асхадулла. Хөрмәтле тамашачылар, инде без бәйрәмебезне башларга әзер. Әлбәттә, инде безнең икенче сезон һәм әлегә бары тик сайлау туры бара. Һәм киләсе беренче конкурсантларыбызны чакырасыбыз килә. Ютазы егете Бәйрәкә авылыннан Фаил Баязитов каршы алабыз.
Инде менә э, сайлау этабы булгач, мин инде кыскача гына сезне үзем белән таныштырып китәргә уйладым. Э, мин инде әйтеп киткәнчә Ютазы районыннан, әйе, янында да кешеләр яши. Э, менә Ютазы районының кая икәнен беләсезме? Белмәсәгез, хәзер аңлатам. Ул инде менә теге аска таба төшәсең, социаль башкыч буенча. Иң аста Ютазы районы. Теге днода инде Ольга Бузованың да җырлары шул тирәдә. Менә сез тагын да төгәлрәк аңласын өчен Ютазы районы инде ул менә Псиләр үләр алдыннан чыгып китәләр бит. Шулар артыннан барсагыз, туп-туры ютазга барып чыгасыз. Э, күргәнегез бармы, менә этләр машина артыннан куып йөгерәләр бит. Безнең районда инде ул киресенчә. Кешеләр машина артыннан куалар. Алып чыгып кит мине моннан, менә монда яшисе килми дип границага чаклы куалар. Ләкин, ләкин, башка район үзәкләреннән аермалы буларак, безнең район үзәгенең э, үзенең бер изюминкасы бар дип әйтимме соң инде. Ул безнең бүленгән ике өлешкә. Бер ягында инде аның э, хәерче кешеләр яши, икенче ягында кычыткан үсә. Әйе, менә шундый инде безнең район. Э, һәм э, минем бар э, бер туган энекәшем. Ул инде чак кына сәеррәк кеше дип әйтәм инде мин аны. Чөнки берсендә өйгә кайтып кердем. Бу инде пси балаларын алгадан да суга манчып утыра. Дидем, нишлисең дигән, морской котик ясыйм ди. Алла сакласын янды кешеләрдән, конечно. Хәм инде тора бара аның э, хайваннарга мәхәббәт уяндымы соң? Бу инде урамнан этләр, мәчеләр бөтен хайваннарны өйгә ташый башлады. Хәм ну менә күз алдына китерегез инде. Шундый пычрак, сосы, пилеш, жуылмаган хайван өйгә этләр, псиләр ташый. Яным тимени шуна. Э, Анар соң бар инде минем э, йөргән кызым. Ул инде безнең минем медик. пожарный полицейский шунда ну яратабыз инде ролевой уеннар аның белән әйе һәм миңа калса ул да аның да ниндидер бер сәерлеге бар чөнки без аның белән менә бергә яшибез һәм көн саен инде таң тишеге белән уннар унберләрдә уянабыз ну миннән чак кына иртәрәк уяна һәм чәчен җуа һәм фен белән киптерә шул тавышка мин дә уянам да инде ул миңа борылып карый да йоклама турым йокла ди юк әгәр дә хәзер мин торып аны тибеп әйләндерсәм торма турым тор дисәм ул тор бик сәер була бит инде бу да шуның сыман хәл аннан соң инде үйде теге телевизор караганда инде мин үйдә трусикчан гына йөрергә яратам инде шулай телевизор карап утырган җирдә әгәр дә торып китеп башлыйм икән ул миннән сорый матурым кая киттең ди Так матурым, әйдә уйлап карыйк әле, мәйтәм. Без бер, бер бүлмәле фатирда торабыз. Мин я бәдрәфкә, я кухняга бара алам, максимум бүтән бер кая бара алмыйм мин, потому что былай чыгып булмый. Ну, берәр көнне мин аны кызга әйтергә уйладым әле, менә шулай дип сораса, мин трусикчан алам да кибеткә чыгып китәм. Эзләп йөрсен әле мине. Кухнядан я бәдрәфтән. Алар соң инде мин үзем Казан дәүләт аграр университетын тәмамлап чыктым. Һәм инде кем булып эшли дип уйлыйсыз? Дөрес, мин алып баручы. Мин дә туйлар, юбилейлар алып барам һәм э, анда котлауларны ишеткәч, минем гомумән өйләнәсем килми башлый. Чөнки э, әллә теге бөтен котлауларны букваль кабул итәм инде, бәлки шуңадыр да. Менә кайбер кеше әйтә, э, бүген йокларга икәү ятыгыз, иртәгә өчәү уяныгыз диләр. Мин, конечно, аңлыйм теге балага намек әйткәннәрен. Ну, менә минем күз алдына килә. Иртән хатын белән без уяндык, ә безнең арада азнакайдан Фәрит абый гырлап йоклап ята. Белмим, миңа калса куркыныч инде. Э, аннары соң инде бер туйда булдым, кияү ягыннан килгәннәр инде шундый 150 килограммлы батырлар, бөтен өстә көрәшчеләр. Болар котлыйлар, котлыйлар да азактан һәрберсе өстәп куя. Братан, я тебя люблю ди. Син җәй буе кешенең муеннарын, аякларын, кулларын сындырып йөрдең, хәзер братан, я тебя люблю мени? Дуслар, әгәр дә урамда берәр егеткә мин братан, я тебя люблю дигән булсам, шул көрәшчеләр килеп мине кыйнап киткән булырлар әле, валлахи. Э, аннары соң инде авыл егетләре бар, алар инде котлаулар да, братан, мин инде теге авыл егете, инде авылча гына әйтәм, костюмың матур, өстеңдә туссын, хатының матур, астыңда туссын, диләр. Ну, менә мин өйләнмәгән, менә өйләнгән кешеләр бар бит, э, әйтегез әле, хатын костюм сыман 2 елда тузаш түли ул. Тузгач нигә өйләнергә тагын ансы да бар. Аны бысы чепуха, нарсан әле тагын шундый бер төре бар алар инде. Гомерегез бәхетле, бәхетегез гомерле булсын диләр. Мин бу котлауны ишеткәннән соң әйтәсе килә, бу абзыйга бүтән салмагыз дип бердән. Икенчедән бит инде менә мин аны уйладым, уйладым да ул бит инде чәегез сөтле, сөтегез чәйле булсын дигән сыман. Аны миңа калса, Илдар алдан әзрәк уйларга кирәктер инде. Э, аннан соң бар өченче котлау ул да булса инде э, ир баш хатын муен диләр аның нишләп дәвамы юк соң әти белән бабай куллар ике гаилә өчен дә эшли әни җилкә бөтен авыр сорау аның өстендә ә, теща инде аяк килә дә җитә килә дә җитә Нигә кирәк андый проблемалар миңа? Һәм инде э, менә озактан нәрсә әйтәсе килә. Э, мин гомумән рәхмәтле мин юморист проектына, чөнки инде менә шундый э, шундый шәхесләр каршында чыгыш ясарга мөмкинчелек биргән өчен Рифат Зарипов инде ул инде Татарстанның алтын тавышлы җырчысы дип әйтимме соң әйтәннәрсең габдулла тукай премиясы лауреаты муса җәлил премиясе лауреаты алырга хыялланган кеше Э, гамилә абый аскадулла мунча ташы э, без инде менә гомумән э, гаилә белән ике генә әйбергә карый идек күршеләр сугышканына һәм мунча ташын рәхмәт сезгә анысы өчен дә һәм айгөл вариева татар эстрадасының иң чибәр кызларының берсе дип әйтимме соң инде сезгә дә бик зур рәхмәт исәнмесез юк инде юк мин сезне сезне таныдым сез бит инде теге

Менә беренче иттереп Рифат әфәнденең сүзен тыңлыйсы килә әле. Рифат Зарипов, әйдәгез бер алкышлап алыйк әле. Менә ничек уйлыйсыз, сезгә нинди яклары әйбәт, нинди яклары ким яисә шулай ук калсын? Мин тыңлап утырдым, менә безне таныштырып үтте. Э, Муса Җәлил, Тукай премияләре дип мин әйткәндә, менә шул җире миңа бик нык ошады. Амин дип утырдым. Амин дип утырдым. Субханалла, субхан.
Шуларны алырга насыйп булсын. Сүзне Камилә бирә бирә. Рәхмәт. Кулларны шулай күтәреп куя утырасы калган. Әйе, әйе. Шушы теләкләр минем бу кабул гына булсын дип ишеннән амин дип утырдым. Шабит кабул була әлбәттә, әлбәттә. Булат Бәйрәмов, нинди командада эшлисез? Ә, уйныйсыз? Эшлисезме, уйныйсызмы?
Уйныйсыз. Кайсында түлиләр шунсында. Ә, шулаймыни? Әйе.
Э, нәрсәдер җитеп җитми кебек. Фикер дә бар, э, юнәлеш тә бар, э, ләкин менә Бер калыпка салып, бер теманы сайлап, әгәр дә башына ахырына хәтле үткәрсәң, отышлырак буладыр һәм шымарга кирәк, әле шымарга кирәк. Нәрсәдер җитеп җитми, үзем дә аңламыйм нәрсәдер. Менә киләсе дә килгән кебек. Бәлкем Айгел читтән карап дөресрәге, бәлкем тулыландырыр минем җавабымны. Бәлки сезгә Айгел шулай тәэсир итәдер, э, Булат. Э, әйтә алмыйсыз, менә. Э, ну, ярый мин бар әле.
Бәлки сез бер күз белән, әйе, Конкурсантка икенче күз белән Айгөлгә карап торасызdır ул вакытта.
Айгөл Бариева, алкышларыгыз. Ну, иң беренче булу ул һәрвакыт авыр бит инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, Фаил каушагандыр бераз. Аннары соң инде э, без инде монда дөреслекне сөйләргә тиештер инде дип уйлыйм мин, әмәйме? Шуңа күрә мин уйлыйм, миңа шамады, менә аның үзенең районның шулай ничектер түбәнгә төшерү обычно бит инде кеше киресенчә үзенең районын мактарга тиеш югары дәрәҗәгә күтәрергә менә шуннан башлады ул миңа менә ул ягы бераз ошап бетмәде әллә сез бер районнан мәллә юк без бер районнан түгел ләкин инде э, аннары соң ахырга таба бераз ачыла башлады бугай инде ул фаил шуңа мин әйтәм бит ул каушагандыр иң беренче булу һәрвакыт ул иң зур йөк бит инде бер беренче булу

Хөрмәтле тамашачылар, инде без Мин юморист тапшыруын дәвам итәбез һәм киләсе уенчыбызны чакырасы килә. Урыс судан Ютазы районы Марданшин Раил.
Саумысыз, дуслар, саумысыз. Минем исемем Раил, мин иң матур районнан, Ютазы районнан, Урусу дигән шәһәр почти ул. Урысудан ине. Миңа егерме сигез яшь. Әйе, егерме сигез яшь. Ул әз дә түгел, күп тә түгел, әйме? Ләкин магазиннан уже әни сезгә тәмле әйбер алып кайтмый. Егерме сигез яшьтә сез уже балалар белән бергә икенче бүлмәдә хәер җыеп кына утырмыйсыз, чөнки сезгә таратырга да кирәк вакыт. Егерме сигез яшьтә сез урамнан биләмнән кайтканда сезне уже иснәмиләр дә, тикшермиләр дә. Әйе, миңа егерме сигез яшь. Мин үзем яшь булсам да, әйме? Мин хәзерге яшьләрне аңламыйм. Алар минус 30-да басып торалар, кыска, тишек джинсы белән. Алар минус 30-да башларына да кимиләр, чөнки прическалары бозыла. Мин хәзерге егетләрне дә аңламыйм, беләсезме? Мәсәлән, күз алдыгызга китереп карагыз, әйме? Басып тора ди кафеда бер егет, шундый калын егет, Прическасын бозау ялап куйган сыман, ярты битендә сакал. Бу заказ ясый ди. Миңа мохито һәм ризотто алып килегез ди. Нинди мохито? Нинди ризотто? Син сакаллы адәм. Син я монты, я ит ашарга тиешсең. Ә? Синнән килеп сорасалар, десертка нәрсә алып килим дисәләр, Син миңа бәле эшләп килегез дип әйтергә тиешсең, чөнки синең эшеңдә хаман туймаган. Юк. Ә интернеттан хәзерге яшьләр беләсезме? Э, яшь егетләр особенно майкап ясарга өйрәтәләр, каш йолкырга. Бу нәрсә бу? Сез нәрсә? Без сүз бу сез бу сүзләрне белергә дә тиеш түгелсез, шулай бит? Белергә дә тиеш түгелсез. Иртән тордың, бераз чәчеңне сыпырдың и пошел. Бетте шуның белән. Хәзерге кызлар да Кызлар гафу итегез инде, әйме? Нигә сез шул катлы ирен кабартасыз ул? Сезне башыгыз белән умартага тыгып алган сыман. Сезне бит юлда берәр гаишник туктатса, өрәле дисә, әйме? Сез бит өрә дә алмыйсыз. Дип килеп чыгачак. Нәрсә бу? Ә? Як! Хәзерге яшьләр ничек әрекмән яфрагы белән кулланырга икәнен аңламыйлар да, белмиләр дә. Аларның статуслары. Сез аларның статусларын укыганыгыз бармы? Мине табуы кыен хәм югалтуы тиз. Мин аңламыйм, син нәрсә пультмыни соң, ә? Мин сине эзләп йөрергә тиешмени соң? Ә бу, мәсәлән, менә бу. Син мине яртылаш сындырдың, әмма мине җыя ала торганы табылыр. Мин аңламыйм. Син лего уенчыгымыни соң? Кем сине җыерга тиеш? Нигә син минем белән, нигә син кешеләр белән табышмаклар белән сөйлисең, ә? Кеше табышмак. Нигә, нигә шулай соң? Юк, мин бөтен яшьләрне дә әрләмим. Бөтенесе дә андый түгел. Аларның арасында бар әйбәтләре, акыллылары, тәртиплеләре. Алар 16 яшьтә үзенең квартирында, әйме, үзенең квартирында акча эшләп утыралар интернет аша. Мин 16 яшьтә стройкада кирпич белән цемент ташып йөргән идем. Майна ви дип акырып. Аларга интернетта бик күп акча эшлиләр. Бик күп берсендә звонит итә миңа апаем. Раил абый ди, өйрәтәм ди, акча ясарга ди, мин әйтәм, давай. Менә ди, керәсең Play Market-ка, анда кэш-мэш программасы бар ди. Шуңардан килә сиңа ди, регистрация, регистрация итәсең, килә ди QR-код, QR-кодны QR-код белән кэш-мэшны регистрировать иткәннән соң скриншот ясыйсың да ди, җибәрәсең ди. Хостингка. Бәйтем туктале апаем. Минем Windows та кабынмаган әле. Шуңа күрә дә яшьләр дуслар, яшьләр статус белән тамамлыйсы килә. Яшьлек ул ике килми, берәү генә килә. Яшьлекнең кадерен белеп яшәгез. Елмаеп яшәгез. Рәхмәт. Кеше алкышлар бик зур рәхмәт. Менә молодец, молодец. Раил. Марданшин, инде Раилне күренеп тора, бик күпне күргән. Инде ул э, әйберләрне без дә узган, сәдака җыйганда күрше бүлмәдә торадырыйк, и утырадырыйк, э, аннан соң үзебез таратабыз хәзер. Ну ничек сезгә? Ничек әйдәгез әле, менә э, сөйләшеп алыйк. Э, ми- Миңа калса өмет бар, ләкин монда сизелә бераз гына э, русчадан тар- тарчага тәрҗемә ителү. Бу бездә калька дип атала. Әгәр дә Татарча фикерләп, татарча язылган булса, менә бу әлеге чыгыш, әлеге стендап дип әйтәбез инде без. Ул күпкә отышлырак булыр иде, ләкин өмет бар, өметсез түгел һәм бераз гына каушауны җиңсә, монда бераз гына сәхнәдә э, чыгыш ясау тәҗрибәсе генә кирәк. Аңа калса, күбрәк ешрак чыгыш ясаса, барысы да яхшы булачак дип саныйм. Шул. Ул бит урыс урысудан шуңа күрәдер бәлкем, юкмы? Э, белмим. Э, Айгөл Бариева, сезнең фикерегез? Булат белән мин килешәм. Миңа ошады Раил. Өметле егет. Һәм инде менә Гамилә әйтте бит, материал кирәк дип. Мин монда материал күрдем. Һәм молодец егет, аңа уңышлар теләп калам. Дөрестән дә монда тәҗрибә генә тупларга кирәк. Һәм инде бары тик уңышлар телим бу егеткә. Э, бик зур рәхмәт. Инде күптән түгел генә Ютазыда концертлар куеп кайткан кешегә сүз бирик әле. Рифат Зарипов. Ютазылар бик әйбәтләр, бик яхшылар. Э, Ютазы егетләре дә талантлылар, күренеп тора. Инде чыннан да сөйли торган фик фикер бар сүздә. Менә башыннан бәйләнеш белән бара. Э, Яшьләр, хәзерге яшьләр, хәзерге яшьләр дип сөйләп тору кызык инде ул яшьләрне карап тору. Менә миңа 28 яшь, менә миңа 88 яшь дип әйткән булса белмим. Бик зур рәхмәт Рифат абый.
Инде менә 88 яшь дигәннән бу кешегә 88 не биреп булмый. Ни өчен дигәндә ул гел яшь безнең яраткан артистыбыз Гамил Асхадулла. Дуслар,
беренче адымы сәхнәдә. Тексты бар. Сөйли, бераз каушады. Ну, бик матур чыгыш ясады дип әйтәм. Өметле кеше, син молодец. Син молодец, син юморист, шулай бит инде дип дәвам итәбез без бәйрәмебезне. Һәм дә сәхнәгә киләсе, киләсе конкурсантыбызны чакырасыбыз килә. Каршы алыгыз Кукмара егете, Нырты авылыннан Ибрагимов Гафур.
Минем исемем Гафур, миңа 20 яшь. Юк, он өч түгел, егерме. Э, һәм э, сизгәнегездер минем инде буй кечкенә, миннән гел сорыйлар, синең әти-әниң дә шундыймы диләр инде. Әйемим, әти-әни дә кечкенә буйлы һәм мин алар арасындагы мәхәббәтне чын дип саныйм, чөнки алар бит инде бер-берсен ничектер таба алганнар. Э, менә Кешеләр уйлыйлардыр инде, бәләкәй булып яш, бәләкәй буйлы булып яшәү нинди ул дип. Менә мәсәлән, э, кешеләр инде чәч алдырганда, алар бит матурланып китәләр. Мин чәч алдырганда тагын да бәләкәйләнәм. Аннары менә э, балалар инде теге э, кечкенә чакта Күп авыртулар кичерәләр, ә мин кечкенә чакта яшим. Аннары, менә минем буй буенча минем әти депутат икәнен белеп була. Чөнки минем туганда ук ярты якны каядыр чәлдергәннәр. Аннары, менә туу дигәннән, балалар бит инде әниләреннән туры чыгалар, ә мин Озынкая аша әйләнеп чыктым инде. Шунда Теге садикка сеңелкәшне алырга баргач инде, мине садиктан кире чыгармыйлар. Әти-әниеңә көт, аннары кайтырсың, диләр. Менә мин өйдә инде эт мине сипта килеште куалап та, Ну, аякта сип булган килеш ерак йөгереп булмый, конечно. Шулай, э, менә күп гаиләдә абыйлар, э, энекәшләре абыйларыннан калган киемнәрен киеп йөриләр. Э, миңа киресенчә энекәшләр җибәрә. Ну, менә әлеге чыгышка Мин матур итеп киенеп килергә тырыштым инде, чөнки бөтен авыл белән киендереп җибәрделәр мине. Күрше Соня апаның турсигы назрак булды әзерәк. Аннары инде кечкенә чакта гел сорый идем зур кешеләрдән, әйтәм, ничә шулай бу, ничә шулай аңламаган нәрсәләрне. Үскәч аңларсың диделәр. Ну, күргәнегезчә, насыйп булмады инде аңларга. Хәм мин бик күзәтергә яратам. Актарып утырман да төшә. Илдар сәлам. Хәм шушы күзәтешләр белән сезнең белән әзрәк бүлешәсе килә. Менә дуслар, иң эссе җир кайда дип уйлыйсыз? Менә минем уйлавымча, иң эссе җир ул теге бабайның кара мунчасы. Менә аңламаган кешеләр өчен ничек эссе икән анда. Менә иң гөнаһлы кешеләр Не җәһәннәмнең иң төбендә минем бабай мунча ягып, себеркеләр әзерләп көтеп тора. Аннары инде минем бер дус малаем бар, ул теге үзе була, үзе белән булган хәлләрне бик эмоциональ иттереп сөйли инде теге арттырып. Берсендә шулай сәбиттә егылган инде бу. Нәрсәсе бар инде, бөтен кеше белән була торган хәл. Ә бу бит аны алай иттереп сөйләми. Барырам дигән була, сәбиттә мондый таш чыкты зур ди. Килеп бәрелдем, ди, руль былай, сәпит былай, им менә былай, ди. Бу малайга, миңа калса, РЕН-ТВга теге репортер булып барырга кирәк дип уйлыйм. Сөйләсен шунда инопланетян турында. Ул җүләррәк малай инде, андыйлардан көлергә ярамый. Ул малайдан да көлеп тормыйк. Әтисе утырып чыккан, Аллага үтә җибәреп үтергән, может. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Гафур, күзәтергә яратам. Шуңа күтәреп утырма. Рәхмәт, там бик зур. Күзәтергә бик ярата. Исән сау гына авылга кайтып җитәргә язсын. Гафур.
Ну, монда шәп, шәп булды бу. Кукмаралар молодцы.
Молодцы, Ильфа Зариповичның тиздән концерты булачак Кукмарада. Әйдәгез сездән баш игале. Бик әйбәт, бик шәп тыңладык, көлдерде, сөйләде, фикере дә бар, сүзе дә бар. Әз генә каушауларында алып атса, ятлаган сүз сөйлим дип түгел, ә үзеннән чыгарып. Үзеңнән үзең көлә белү, бу инде юморист дигән сүз инде. Молодец. Рәхмәт, менә бит. Юморист инде э, күзеннән шушы сүзләрне ишетү, үзеннән бер шундый бер бәя шулай бит инде. Айгөл Бариева нәрсә дип уйлыйм икән? Мин инде гади тамашачы буларак һәрвакыт э, юмористларга беренче э, күзем белән карыйм. Менә нинди кыяфәте юмористның. Чөнки башта бит инде күз төшә, аннары соң гына тыңлый башлыйсың. Һәм юмористның мин уйлыйм, э, иң 50% уңышы менә шул юморны кыяфәттә. Бу җегеттә бу бар. Ул үзе менә шундый бер Аңа бер образ бирсәң шундый юморный, ул кереп китә ала. Шуңа күрә үзе дә үзен сәхнәдә бик э, ни тота дип әйтер идем инде, ирекле тота. Шуңа күрә өметле малай, молодец, миңа ошады. Аллаһның үзе бер бүләге инде бу, име? Теге кыяфәте булса. Әйе, бераз каушау бар, ләкин инде ба- барысы да мин уйлыйм тәҗрибә белән киләчәк.

Эседер булдымы, яисә кавышуы көчлерәк булдымы? Кабатлап әйтәм, монда бары тик тәҗрибә кирәк, тәҗрибә булса, калганы барысы да киләчәк. Ә болай бик өметле э, яшь егетебез. Афәрин. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Рамил Әсхадулла, менә сезгә, Әйе. сезнең фикерегез ничек? Чынлап та менә э, коллегалар белән э, инде э, килешәм. Э, Менә гәүдәле кеше, озын гәүдәле, багана дип әйтәйен, менә кечкенә кеше. Алар үзләренең проблемалары була инде. Үз проблемалары һәм шуны сөйлиләр. Ләкин менә Булат әйтмешли, башындагы теманы можно было алга таба да киңәйтеп җибәрергә ичә. Үзенең гәүдәсе белән һаман да эшләргә була. Ул бит эзләнергә кирәк, бүтән темага кереп китмәсәң дә була. Менә шуны бер җепкә тезеп, әйбәтләп шушыны ук дәвам итсә дә бик кызык чыгадыр. Башында тыңлап рәхәтләнеп көлдек. Бүтән темага кереп киткәч, уже икенчерәк тырышырга кирәк молодец сен юморист менә бит молодец әле ул үсер бәлкем кеше бит әле илле яшькә кадәр үсә ди мин юморист тапшыруын дәвам итәбез һәм киләсе безнең конкурсантыбыз казан егете каршы алыйк илнар шайгәрданов
сәламнәр барлыгына да сәламнәр Минем кулымда нинди кызыл китап дип аптырасагыз, бу просто кызыл китап. Минем юмор шулай кызыл китапка кергән инде ул. Ә, ну, дөресен генә әйткәндә, ә, просто юмор яңа сауган сөт кебек, свежий. Шуңа онытмас өчен иногда караштырган булырмын инде. Ә, Мин үземне э, Панаеховши дип йөртәм. Э, Панаеховши татарча э, шул күчмә халык инде. Чөнки мин туа туганнан бирле постоянно күченеп йөрим. Менә күптән түгел Казанга күчендем. Шулай күченгәч инде вакытында бик күп кенә тулай торакта, ягъни общежитиедә торырга туры килде. Беләсезме, иң ачу килгән чак ул иртән торып, общагада болай да суык, иртән торып кухняга чыккач, анда бер төрпек, бер бөртек шырпы да тапмавы. Менә шул газ плитәсе кырыенда. Ә инде анда берәр бөртек булса да шырпы тапсаң, бу зур могҗиза иде. Ләкин аның белән генә могҗиза бетми, әле шул шырпы белән кабызырга кирәк бит әле. Беләсезме, Кемнәр тулай торакта общежитиедә тормады, әйтеп китәсем килә. Андагы газ плитәсе ул рәсеме хатын-кыз кебек. Ул менә газны ачасың, ул озак кына башта озак кына бирми торган может газны. Ә инде җә ул да булмаса котырып кинәт кенә котырып кинәт кенә кабынып бөтен нервын кулдагы җөннәрне өтәргә мөмкин шунысы карап китегез илнең башлыгы ират бар җирдә дә ират әйе бар инде бар берничә ил анда хатын кыз идарә итә ләкин мин аларны тикшереп чыктым карап китегез алар ул хатын кызлар ул президентлар Ә, иратсыз, ирсез. Ә, һәм инде алар ә, шул ни өчен алар идарә итә? Алар ир белән дә, ил белән дә канәгать булманга шулай үзләре интегеп ә, идарә итәләр дә инде. Ә, монда ахырда шуны әйтәсем килә ки, ә, Э, әгәр дә әгәр дә хатын кыз канәгать булса э, ират э, президент булырга мөмкин шуның өчен канәгать булыгыз һәм канәгатьләндерегез бер берегезне илнар корсар рәхмәт бик зур рәхмәт үзеңә илнар илнар шайгарданов менә бит бик зур рәхмәт бик зур рәхмәт чыннан да чыннан да бик ошады Ә, сүзсез калдык хәтта. Шуңа күрә беренче иттереп Айгөл Бариевадан башлыйсы килә. Менә Айгөл әйтегезче безгә менә әйе бердән бер безнең арабызда жюри әгъзасы ар- арасында хатын кыз буларак менә ничек сезгә Илнар ошадымы? Илнарның катнашу теләге шуны хәтле зур булган, күрәсең. Что ул әзерләнмичә дә килде. Ашыгып-ашыгып, әзерләнмичә, ләкин Ну, теләге зур булган, күренеп тора. Ләкин әзерләнергә кирәк иде все-таки. Бераз гына булса да, теге язган ул, әле үзең дә әйтеп киттең бит, әле генә язган кебек. Шуңа күрә мин инде аңа уңыш, уңышлар теләп, икенче юлы бераз гына булса да әзерләнеп килергә теләр идем. Әйе, чыннан да Илнар әле менә бүген генә язды үзенең мәзәген һәм шушы мәзәге белән чыкты. Булат әфәнде. Менә нәкъ сезнең кебек менә сез чыгасыз бит Һәм. тапшыруда. Шулай ук Мин менә. бөтенләй язып та тормыйм.
Ә шулай менә.
Шулай.
Һәм э, татар телен шарларга кирәк, ихтимал дигән сүзне игътибар итсен ул тәрҗемә итеп карасын и. Һәм э, тәкъдим дигән сүзне ул киңәш дип әйтергә теләде кебек. Анда менә татар э, теле бераз гына авыррак бара аның. Мин шуны аңладым. Һәм ул русча сөйләсә миңа калса, аның отышлырак чыгадыр кебек миңа тоелды шулай. Ә болай нәрсәдер ул җегеттә бар. Казып карасаң, бәлки чынлап та тәҗрибәсе, әзерләнүе җитеп җитмәгәндер. Үзенә карап торырга кызык болай. Карап торырга кызык. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде дөньяны хатын-кыз тота алып бара дигән сүзгә бердән бер килешкән жюри әгъзасы Рифат Зариповка сүз бирәсе килә. Син инде акыллы сүз әйттем дип уйлыйсың үзеңне.
Рифат Зарипов, мин просто хәзер үзем дә ни инде уже. Монда ни.
Менә безнең халыкта шундый сүз бар, теге Авылда, район якларында кем генә булсаң да, ай, малай, ват, артистаен син диләр, берәр нәрсә эшләсәң, ай, артистланмаен диләр. Менә Илнарны карадык, тыңладык та, мин шундый фикергә килдем. Ул үзен риэлтор дип атады бит инде. Ул риэлторлар арасында иң яхшы юморист, юмористлар арасында иң яхшы риэлтор ул. Менә бит, менә бит. Менә шәп, шәп, шәп, шәп фикер булды бу. Инде жюри рәисе Гамил Әсхадулла нәрсә дип уйлый? Илларның теләге бар. тырышса яза ала чөнки ул каяндыр урлап язмаганга ошаган нәрсәдер интернетны караганына актарынган кемнәр президент кияүдә кияүдә түгелме хатын кыз президентлар шуңа күрә Илнар тырышырга кирәк һәм интернетны карарга кирәк мин юморист проектында һәрвакыт катнашырга була һәм любой вакыт үзеңнең теләгеңне белдерергә була мин юморист проект эшли һәм сез барыгыз да килеп аңа Үзегезнең булган иҗат җимешләрегезне күрсәтә аласыз. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Чыннан да инде безнең проектка һәрберегез килеп, үзегезне тикшерә аласыз. Инде тотып карый аласыз сәхнәдә һәм әгәр дә сез юморист икәнен белсәк, сез инде дәвам итеп узасыз э, киләсе программаларга. Безнең киләсе уенчыбыз, катнашучыбыз ул да булса Рәзинә апа дигән. Ул Рәзинә апа безнең бармы, юкмы, мин... Монда, монда, монда, давай. Музыка, все, давай. Кая карыйсың син, хайван? Эш, менә, сәлам. Сәлам. Исәнмесез, Рәзинә апа, сез э, катнашырга килдегезме или? Әйе, монда бит, монда бит җиңүчегә акча бирәләр бит. Бирәләр ме? Акча сез нинди акча Бирәләр ме акча?
Бирәләр. Вот, мин шунда килдем, мин. Мин кемнән кимсең әле? Чын ыйм. А? Юмор. Мин монда бик бик нык кызыклар сөйли әле мин. Сөйли алам. Бик нык менә. Менә шул кеше буенча бар. А, була, сөйлиме? Кызыклар. Юк, анда ярамый инде сөйләргә. Телевизорга ярамый. Рәзинә апа, сез...
Ан Гамиләвый миңа мунча ташын күрсәтте.

Снеж... Ну, ну сөйләсен. Давай, э, Снежана. Әйдәгез, тыңлыйбыз.
Рәсинә, алкышларыгыз. Син бит аны беләсең, Снежана. Ә? Беләсең бит. Мин беләм. Районда Снежана икәнен мин генә түгел. Бөтен егетләр белә Снежана икәнен. Кызлар да белә. Мин баштан егетләр генә керә дип уйладым. Аннарсың кызларны да кабул итә ул, белдеңме? Снежана. Бер мәле карасам, бер мәле карасам. Оныгым Димка. Аның яныннан чыга. Мәтән уф. Хурлыгымнан дим, җир астына төшәм дип торам. Әстәгә. Аннарысын аңлатты инде ул тегене. Стилист, парикмахер дигәнне бу. Снежана, парикмахер. Ул теге. Вот. Кызык түгелме? Акчасын барыбер бирәсең, белдеңме? Мин килдем, все, акча, би- акча алырга килдем мин, все, давай. Бу пенсия реформасын каршы лидер инде монда. Пенсия реформасы. Э, Улым, миңа, мин бит 70-тән уздым инде. Миңа андый хайп кирәкми, белдеңме? Ә-ә. Каракс әле теге Димка, Димка дигәч, улым, оныгым инде теге ни. Һәр вакыт теге ертык-пыртык дүнсе белән йөри. Синең шикелле инде. Син монда телевизорга гына киендең. Моны жәлләдем мин әзрәк, жәлләдем мәдәм. Мәдәм әле сиңа улым тегене ике сум. Ике мең сум инде. Джинсы яңгыны ал дидем. А-а. Беләсеңме нәрсә эшләде? Ертыкны алды хайван. Ертыкны алды да һаман кия. Менә кая карый әтисе белмим инде кая карый. Белмим инде теге. Снежана икәнне вот э, э, тегене. Ул бит теге Гөлфирә Мисбах кызы. Күрше подъездда тора ул. Вот. Шул э, ул теге минем дим дим дим әтисе заводта эшли, директор булып. Су Снежана аны бухгалтер булып эшли белдеңме? Кызыктырмы әллә? Булмый монда акча. Булмый, булмый, ярар. Теге Степанны әйткән иде инде. Булмый, булмый дип инде. Мин генә ярар. Киләсе программага килермен. Белдеңме? Мин тегене әзәк кенә информация җыям синең турында, синең турында. Ага. Синең турында, кстати, бер нәрсә белмим мин. Күзәтеп торам инде, име?
Кая йөри ул икән, ә? Бу бу.
Ярар.
Мин мин белермен, белдеңме? Все, мин киттем, давай, все, пока, давай. Рәхмәт, апа, син артынан гына йөрербез инде, без менә бик рәхәт син артан йөрергә. Все, э, э, мин әле кыз, кыз булыпмы, э, ошыйммы? Юк, кымың коела просто. Шуңа күрә теге кыш көне... Апан, посвежее, шут кулалың юкмы? Рәзинәттәй. Все, пока, все, давай.
Рәзинәттәй, давай, давай. Да, Монда музыка. яшьләр җанында җырма әле. Давай, все. Алкыш алайык әле, җәмәгать. Инде күргәнегезчә, безнең проектта һәрбер кеше сәхнәгә чыгып үзен күрсәтә ала. Нәкъ Рәзинә апа кебек, шуңа күрә инде барыгызга да рөхсәт. Ну ничек Рәзинә апа? Ошадымы? Булат Бәйрәмов. Нәрсәдер бар. Рәзинә апа да. Әйе, комнары әле күп. Әле коелырга да коелырга монда. Мирза.
Я булды җитте мина шул.
Юк, ул бит килгән бит инде акча. Ничава, ничава. Ничава кем акча турында нәрсә әйткән икән аңа, аны белмичә калдым. Э, ләкин миңа калса өмет бар бераз гына. Менә мин коллегаларны тыңлап карыйсым килә. Менә Рифат Зарипов нәрсә турында уйлый микән?
Менә Булат әйтте, Рәзинә паданда нәрсәдер бар дип. Рәзинә паданда нәрсәдер бар.

Безнең э, Айгөл сөйләгәч искә төште. Голос проекты да бит то бәләкәйләрнеке, то 60 яшьләрнеке була. Шуңа күрә. Ей 60 плюс Әйе, мәсәлән. менә дә безнең дә минималист плюс 70 не куйганда Разина апа да килсен. Ә бәлкем чыннан да шулай? Әйе, әйе, шулай әйтәм бит.
Шул моментка килсен.

Төп жюри рәисе син әйтмешли Гамил абый үзе матур иттереп аңлатып, бәйнә-бәйнә сөйләп бирер. Мин яшь кеше буларак барысына да рәхмәт әйтәм, катнашканнар өчен бу тапшыруга килсеннәр, катнашсыннар, оялтырмасыннар, үзләренең эчләрендә, күңелләрендә булган юмор хисләрен менә шу сәхнәгә чыгып, рәхәтләндереп сөйләсеннәр. Бик зур рәхмәт, бик мәгънәле җавап булды безнен Рифат Зариповтан. Ә инде шулай ук Айгел Бариевага сүз тапшырасы килә, анын фикерләре. Беренчедән бик зур рәхмәт бу тапшыруны оештыручыларга һәм инде әлбәттә менә бу идея белән янган кешеләргә. Чөнки мин инде үзем җырчы буларак, үзем артист буларак һәм инде гади тамашачы буларак та әйтәсем килә шуны. Бүгенге татар эстрадасы яхшы юморга бик мохтаҗ. һәм инде менә үзебезнең концертларны куйганда да менә шушындый талантлы яшьләребезгә без бик мохтаҗ һәм инде менә шушы тапшыруда катнашкан барлык егетләргә кызларга зур рәхмәтемне белгертәм курыкмыйлар иң мөһиме алар курыкмыйлар эзләнәләр алар шушы эшкә тотыналар бу бит э, бик зур җаваплылык һәм инде әлбәттә тукталмаска эзләнергә Һәм инде рәхмәт әйтәсем килә. Аларга зур уңышлар теләп калам. Мин бик канәгать бүгенге тапшырудан. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Айгөл Бариева. Инде Булат Бәйрәмовка сүзне тапшырыйк. Ул инде бу тапшыруны шулай ук беренче жюриләрдән башлаган иде. Әйе, без икенче, без беренче сезонда карап бардык, икенче сезонда мин юмористның. Һәм мин э, менә бу Мин юморист э, шоу программасының икенче сезонның сайлап алу этабыннан тулаем алганда канәгать. Беренчедән инде татар телен шарлаганнар, шымартканнар. Хәзер рус сүзләре бик сирәк очрый. Бу зур алга китеш. Э, яшьләрдә фикер бар, э, эшлиләр, чынлап та менә Айгөл әйтте. Бу зур хезмәт, э, монда бөтенебез дә бөтен коллегаларыбыз белә. Мондый юмор язу зур хезмәт. Беренчедән аны истә калдыру, чыгып халык алдында сөйләү, аны менә үзе эшләгән, сөйләгән кеше генә бик яхшы белә. Шуңа афәрин җегетләр, молодцы, барыгызга да зур рәхмәт, яме. Э, монысы бер э, ләкин кемгәдер каядыр шымарырга кирәк каядыр юк әле шыма булган менә безнең э, юмор метрларына да аларга да һәрвакыт эшләргә эшләргә эшләргә ә бу яшьләргә инде бигрәкләр дә йөз процент кына түгел син яхшы чыгыш ясарга теләсәң син ике йөз процент эшләргә шымарырга тиешсең сәхнәгә менгәнче Менә шул киңәшләрне исәптә тотсалар, барысы да яхшы булачак. Әйдәгез, э, алга таба киттек. Киттек. Ә Гамил киттек- абый. Киттек без Гамил абый янына. Ни өчен дигәндә, жюри рәисе буларак Гамил абый сезгә инде бөтен җаваплылыкны теге үзегезнең өстегезгә алып әйтергә кирәк булачак. Кемнәр үтә, кемнәр үтми. Һәм гомумән сезнең фикерләрегез.
Чынлап та үземнең менә коллегаларның сүзләренә кушылам. Булат менә тутырып әйтте, э, беренче сезонның булуы икенче сезонның сыйфатын арттырган дип саныйм мин үзем. Менә без барысын да карап бардык. Чынлап та менә быел бу сезонга килгән җегетләр саф татарча сөйлиләр. Һәм инде менә мин карап тордым, теге урысчадан тәрҗемә итеп эшләнгән әйбер түгел, эзләнгәннәр. Капканнар, әле бит күбесе чынлап та сәхнәдә беренче тапкыр менгәннәр, менә бу килгәннәр. Безнең теге сезонда инде банкетларда йөргән җегетләр килгәне. Шуңа күрә мин юморист проектының киләчәге бар дип саныйм мин. Менә әле без шулай итеп сайладык җегетләр белән. Киләсе чыгышларда авыррак була, анда инде яңа төрле биремнәр була, шуңа күрә менә без кемнәр ул биремне үтә алмаслык җегетләрне без төшереп калдырдык. Безнең проектны ташлап китә дигән сүз дөрес түгел, ә өченче сезонга әзерләнергә җибәрәбез ике кешене. Аның берсе Рәзина апа, Рәзин апа. Рәзин апаны нишләп? Ну, плюс 60-ка җибәрәбез дидек. А. Юморист, мин юморист, плюс 60 булганда килә ул, киләсе елга әзерләнеп килә. Һәм инде менә безнең э, Илнар Бейталиме, теге с корабля на бал гына эләккән ие, Ул җегеттә без күрәбез, киләчәк безнең Мин юморист проектының авторский группасын да күрәбез. Һәм инде өченче сезонга әзерләнеп, яхшы иттереп язып алып килер дип ышанабыз сиңа, Илнар. Ә бу икенче сезонда син пока э, э, Разина апа белән төшеп каласыз дип әйтергә кирәк инде. Өченче сезонга кадәр. Калган җегетләргә зур рәхмәт, тырышырга, әле эшләсе эшләрегез күп. Менә бүген кайтуга ручка кагаз алып, Яңадан үзегезгә заготовкалар әзерләп без сезне көтәбез киләсе киләсе тапшыруларда. Рәхмәт барыгызга. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде котлыйбыз, әлбәттә, инде дәвам иткән узган безнең егетләребезне, кызларыбызны, уеныбызны һәм инде аларның исемнәрен әйдәгез әле атап алыйк. Руслан Хафизов, Ильяс Шаһиев, Йылдыз Гибадуллина, Ралиф Ямалиев, Айнар Асатов, Фаил Баязитов, Раил Марданшин, Гафур Ибрахимов, Һәм дә инде төшеп калучылар бары тик ике кеше, ул да булса Шайгарданов Илнар һәм Рәзинә апа. Ләкин без алар белән саубулашмыйбыз һәм өченче сезонга әзерләнеп килергә тәкъдим итәсебез килә. Ә инде безнең тапшыруыбыз шуның белән тәмамлана. Һәм инде гүзәл тагын бер кат жюри әгъзаларына рәхмәтләребезне әйтеп алыйк. Танылган җырчы, шоумен Рифат Зарипов! Татарстаннын ат казанган артисты, безнен йолдызыбыз, ин чибәр, ин матур артистларнын берсе Айгел Бариева! Шоумен, алып баручы Булат Байрамов! Һәм инде әлбәттә, беренчедән жюри рәисе, безнен яраткан артистыбыз,

Карагыз. Китәбез. Пока-пока.
Бабай әйтә, курыкма улым, курыкма ди, дирәген име. Ул рус бабасы иде. Иконкасын миңа таба борып куйды. Юморист булыр өчен, име, кешенең барыбер тышкы кыяфәте, аның сөйләү манерасы, ул ничектер табигатьтән бирелгән булырга тиеш, менә Гамил абыйныкы кебек, име? Әй, әй, әй. Аңа карыйсың да көләсе килә. Гөмбә чыккан дип җиткән мин, гөмбә. Кайдыр монда булырга тиеш. Яңгыр яудырып Яшьлек кичәгенә. язын онытмам сон якәй нишлисең син? Нишлисең?